Dişini agartmak üçin lukmanyň prosedurasyndan her ýylda millionlarça adamlar geçýär. Statistika maglumat bermeýär, ýöne lukmanlaryň aýtmaklaryna görä, bu ugurda olaryň işleri meşhurlyk gazanmagyny barha artdyrýar. Golliwudyň ýylgyrşyndaky ýaly dişlerini ak görkezmek isleýän adamlaryň sany hem köpelýär. Ýöne lukmana ýüz tutmazdan, dişleri agyrtmagyň birnäçe usullaryny öý şertlerinde hem edip bolýar ekeni. Elbetde, lukmanlaryň köpüsi dişleri öý şertlerinde agyrtmagyň usuly agyrdyjy diş pastasy bilen ýuwmak diýip, maslahat berýärler. Emma ol adamlaryň hemmesiniň dişleri üçin deň täsir edip bilmeýär. Käbirleriniň dişleri gowşap başlamagy mümkin. Aslynda öý şertlerinde dişleri agartmak üçin bir gün wagt hem ýeterlik eken. Şu wideony biz size diş agartmagyň birnäçe usullary hakynda taýynladyk. Ilki bilen hemmelere tanyş usul bilen başlaýarys. Soda bilen arassalamak. Çaýny soda tebigy agardyjy bolup, onuň diş arassalamak üçin birnäçe görnüşleri bardyr. Soda diş pastasy bilen garyp dişiňi ýuwmaly. We siz sodany suwa garyp her gün agzyňyzy çaýkap durmaly. Birinji usul dişleri çalt agardýar, ýöne ony hepdede bir gezekden köp gaýtalamaly däl. Ikinji alma we ýyrtuw diýmek. Alma diş arasalamakda meşhurdyr, haçanda diş ortkasy ýok bolanda, ýöne ýyrtuw eşige degende aýyryp bolmaýan önüm. Onda dişler nädip gyzyl bolmaýarka? Görlüp otursa ýertutda almanyňky ýaly dişleri tebigy usuldan arassalaýan kislota bolup, ony diňe iýmek maslahat berilýär. Dişlere sürtülip on minutdan köp saklamak maslahat berilmeýär. Dişiňde saklap goýmak ony erbet täsir etmegine getirip bilýär. Apelsiniň daşy bilen lawrowy ýapragynyň ulanylyşy bilen arassalamak. Bu ikisiniň sazlaşmagy öý şertlerinde diş arassalamagyň gowy usullarynyň biridir. Esasanam bular bahasy elýeterli we aşhanada ähli wagt tapyp bolýan önümdir. Bu bary-ýogy sähelçe wagtyňy alýar. Ilki bilen apelsiniň daşyny dişiň ýüzüne sürtmeli. Soňra owradylan lawrowy ýapragyny onuň üstünden çalyp, bäş minutlap goýmaly. Soňundan ýyly suw bilen agzyňy çaýkamaly. Bu usuly hepdede bir gün etmek ýeterliklidir. Duzly suw bilen çaýkamak. Duzly suw dişleriň düýplerini berkidýär, sebäbi duz antibakterial sreda bolup durýar. Bir stakan suwa bir çemçe duz salyp, Her gün agzyňy çaýkap ýörseňiz, dişiňiziň agyrýandygyny duýarsyňyz. Bu iň ýönekeý usuldyr. Indiki usul bolsa ak reňkleri saýlamak. Ak iýmitler siziň dişiňizi hem agardýar. Sanawymyza bürünç, balyk, towuk goşuň. Ak reňkli iýmitler bolsa, meselem, şugundyr, käşir, çernika ýaly dişiň ýüzüniň reňkini tutýar. Esasanam gyzyl wino, balzamiçeskiý uksus we kofeden soň, Hökman dişiňizi şotgalap ýuwuň. Eger siz dişiňizi aklygyna saklasyňyz gelýän bolsa, reňkli içgileri trubuçkanyň kömegi bilen içiň. Elektriçeski şotgalar. Bu reklama däl. Lukmanlar elektriçeski şotkanyň ýetmiş prosent dişdäki hapalary arassalaýandygyny aýdýarlar we adaty elde ulanylýan şotgalara garanda dişleri agardýarlar. Syrly terapiýa. Elbetde, buterbrod bilen däl. Gaty syrlarda dişiň üstüni arassalaýan mümkinçiligi bolup, onda dişleri berkidýän kalsiý hem köp. Esasanam şonuň üçin lukmanlar süýt içmegi we syry köp iýmegi maslahat berýärler. Kokos ýagy bilen agardylýan usul. Öň aýdyşymyz ýaly, dişimiziň reňkini tutýan zatlar iýýän reňkli iýmitlerimizdir. Lukmanlar dişlere kokos ýagy bilen çaýkamagy maslahat berýär. Bir çaý çemçe ýag bir gezek çaýkamak üçin ýeterliklidir. Bu ýag dişdäki we diş etindäki bakteriýalary hem ýok edýär. Bulardan başga-da birnäçe dişi arassalýan iýmitler bar, ýagny popkorn, sakgyç, reklamada nahardan soň sakgyç çeýnäň diýip görkezýändir. Bu gaty peýdaly bolup, ol dişdäki galan zatlary arassalaýar we agyrmaga kömek edýär. Ýöne sakgyç alan wagtyňyz şekersiz görnüşini alyň we az wagtlyk çeýnäň. Onda size Golliwuddaky ýaly ak dişli ýylgyryş arzuw edip, YouTube knopkalary basyp, bizi gollamagy unutmaň. Indiki peýdaly wideomyzda görüşýänçäk dişleriňiz ak, janyňyz sag bolsun!